mwana itũ mwathani agocwo mwathani agocwo rĩngĩ aya marĩtwa makwa njĩtagwo ruthu wa mamu na ndĩ mũhonoki nĩ nyendaga jesu na mũthenya wa ũmũthĩ eh, ndoka tu gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũkona ta mahoya maku matacokagio nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũkona ta wariganĩire thainĩ cia ngai nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũkona kinya mathabu-inĩ ma ngai agĩka tata kũririkanaga nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũkeyũria, ũkerira kinya gũciarwo. No mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, onakorwo nĩ ũkinyĩrĩirwo nĩ ihinda rĩu rĩa kuona ta gũtarĩ Ngai, rĩa kuona ta Ngai atakũririkanaga, rĩa kuona ta Ngai atagwĩciragia, mũthenya wa ũmũthĩ ndoka na ndũmĩrĩri njega. ya gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtiramakania ũriganĩire ihinda rĩigana atĩa gũtiramakania wonete arĩa mwanakorwo nao makĩrathimwo ũkoragia ngai nĩ kinya rĩ gũtiramakania maruo marĩa ũgereire nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte ona nĩgetha ũtue matua macio ma- ũtuĩte magũtua na makũ- maruo na makũrigwo kaĩ ngai athire kũ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcokia cira riko hĩndĩ ĩrĩa hezekia acokirie cira riko erire ngai amuongerere wĩingĩ wa matukũ na jehova hezekia nĩ ahũgũkire na makĩaria na ngai o hĩndĩ ĩrĩa hezekia onekete tegũthira no jehova ndarekire hezekia athire nĩ amuongereire wĩingĩ wa matukũ mwana witũ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtiramakania mathĩna marĩa ũragerera magũtindĩkĩte mũico kinya ha ona gũtiramakania ũreheirwo ndũmĩrĩri ciaku cia gũthira gũtiramakania we kana ũkirie kũhutia karũrigi ũthire no ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcoka o rĩngĩ kwĩ ngai nĩ ihinda rĩa gũthiĩ o rĩngĩ coka rĩngĩ tondũ ndariganĩirwo nĩwe mwĩre ngai nĩ ndoka na ndinoka tondũ ndĩ mwega no korwo nĩ niĩ ndekire ũru ũkĩhũgũkĩra no rĩu nĩ ndoka jehova ndagũthaitha ngai jehova ihinda rĩngĩ o ta ũrĩa hezekia hĩndĩ ĩrĩa mũico wake wakinyire ndũmĩrĩri ikarehwo nĩ anabii nĩ egũthira hĩndĩ ĩrĩa ehũgũrire erire ngai ndagũthaitha ngai ndũkanine nyongerera wĩingĩ wa matukũ nyongerera tu ngai let me tell you nĩkĩ gĩatũma ngwĩra nĩ ihinda rĩa gũcokia cira riko nĩ tondũ ezekia acokia cira riko ongereirwo matukũ ma gũtũra no korwo rita rĩu rĩmwe wathire kana mau merĩ kana mau matatũ god is god of so many chances coka rĩngĩ cokia ricira riko nĩ ihinda rĩa gũcoka na kwĩra ngai jehova nĩ ndoka ah, cũthĩrĩria wone ndũrĩte nyamarĩkĩte cũthĩrĩria wone maruo marĩa ngereire no ngai ndoka o gũka tu tondũ nĩ nyonete ona ingĩthiĩ kũ ngai harĩ o we noho nyonagĩra kĩhurũko nĩ ihinda rĩa gũcokia cira riko coka rĩngĩ thaitha ngai rĩngĩ nokorwo hĩndĩ ĩyo wathiĩte rĩa mbere jehova nda- akirire oneka nĩ ũgũcoka onekana rĩrĩa agakwĩhokera nĩ ũgatuĩka mwĩhokeku praise be to god tiga gũkira rĩngĩ na mau ũragerera ndũgetĩkĩre gũkira thĩna ũcio ũkũnine Ah, ndũgetĩkĩre gũkira ruo rũu rũkũrage ngai coka rĩngĩ wĩre jehova ngai nĩ ndoka Ah, cũthĩrĩria wone ngai nĩ ndokĩte na ndikũnoga nĩ gũka ngai na ndoka rĩngĩ ngai cũthĩrĩria wone maithori marĩa ndanarĩrĩra haha na noho ndacoka ngai rĩngĩ kũrĩrĩra na ndoka haha ndĩ na wĩtĩkio atĩrĩrĩ ngai nĩ ũkũnjigua ngai wa isiraeli no na waga kũnjigua rita rĩrĩ ngai nĩ njũĩ nĩ ũkanjigua rĩu rĩngĩ no ngĩkaga kũnjigua rĩu rĩngĩ ngai ngũtũra njokaga haha jehova kinya rĩrĩa ũkanjigua praise be to god nĩ ihinda rĩa gũcoka nĩ ihinda rĩa gũcoka kwĩ ngai gũtiramakania kana wanacoka ũkiumaga gũtiramakania kana wanathiĩ ũgathiĩrĩrĩkĩra biũ o ngai agĩkwĩraga hũndũka rĩu ũkarema coka rĩngĩ one ũrĩa ngai angĩgwĩkĩra wĩhũgũre wone maũndũ marĩa manakũrigicĩria na jehova agĩkũruta cũthĩrĩria wone kũrĩa ngai akũrutĩte tiga kuona thĩna ũcio ũrakũgia tha ici cũthĩrĩria wone maũndũ marĩa ngai anagwĩkĩra hĩndĩ ĩrĩa wamũhũgũkĩire Praise be to god tiramakania thiĩte kilomita cigana tiramakania ũrĩte kinyaha no ũma nĩ atĩ wahũgũkĩra ngai na wamũcokerera ngai no egũkũigua praise be to god we mwa mũrathime amarĩtwa makwa njĩtagwo ruth wa mam na tabarĩra itũ ya ũmũthĩ ĩrũgamĩrĩrwo nĩ dama mobile spares na mũthenya wa friday tũgakorwo kũrĩa mwena wa naikuru tũkĩhingũra branch ĩngĩ njerũ thank you so much and may god bless you ũgĩcoka coka ũĩ atĩ wĩ mweterere shalom shalom